Узган дәрестә сезнең белән Аллаһ Тәгаләнең китабы Коръәндәге берничә аятьне укып, ул аятьләрдә дога гыйбадәтенең бөек дәрәҗәсенә тукталып киттек. Безгә үрнәк буларак берничә пәйгамбәрнең изге догаларын искә алдык. Бүгенге дәресебездә, Аллаһ теләсә, сөекле Пәйгамбәребезнең дога турындагы әйтеп калдырган хәдисләренә тукталырбыз, доганың яңа мәртәбәләрен өйрәнербез. Әлбәттә, дога кылуның иң камил үрнәге булып сөекле Пәйгамбәребез, галәйһиссәлатү вәссәлам, тора. Ул һәрдаим догада булды һәм үзенең сәха бәләренә дә доганың фазыйләтләре, аның татлы җимешләре, чиксез файдалары турында еш сөйләде. Сәха бәләр буыны пәйгамбәрдән олуг дәресләрне кабул иттеләр, үз тормышларында кулландылар һәм бу бөек мирасны, бу чиксез байлыкны үзләреннән соң киләчәк буыннарга да чәчми, түкми тапшырдылар. Ногман ибн Бәшир исемле сәхабә сөекле пәйгамбәребезнең шундый сүзләрен ишетте, Дога, ул гыйбадәттер. Бу сүздән соң пәйгамбәребез Аллаһның аятен укыды, Раббың әмер бирде, Миңа дога кылыгыз, мин сезгә җавап бирермен. Дөреслектә, миңа гыйбадәт кылудан тәкәбберләнүчеләр кимсетелгән хәлдә утка керерләр. Ибн Габбас тапшырган хәдистә сөекле пәйгамбәребез гыйбадәтнең иң өстене дога диде. Әлбәттә, пәйгамбәребез бу сүзләре белән кешенең Аллаһ Тәгаләгә, Раббысына ялваруы, аннан нәрсә дә булса соравы ул гыйбадәтләрнең иң дәрәҗәлесе икәнен белдерде. Икенче бер хәдистә монысын Әбү Һурайра тапшыра, сөекле пәйгамбәребез, Аллаһ Тәгалә каршында догадан да хөрмәтле нәрсә юк, дип әйтте. Ни өчен? Бер караганда әллә ни мәшәкатьле булмаган гамәл, Иң фазыйләтле һәм Аллаһ каршында иң хөрмәтле гыйбадәт булып тора. Әлбәттә, моның сәбәпләре һәм серләре булырга тиеш. Әйдәгез, гыйлем әһелләренең бу хакта язып калдырган аңлатмаларына тукталып Дога кылганда кеше Раббысы каршында түбәнчел була. Аның каршында үзенең зәгыйфьлеген, аңа булган мохтаҗлыгын күрсәтә. Әлбәттә, газиз кардәшләрем, Аллаһтан сораганда, бу нәрсәне аңламыйча булмый, чөнки беркем дә борынын өскә чиеп, күкрәген киереп дога кылмый. Менә гыйбадәтнең дә нигезендә нәкъ шушы түбәнчелек, Аллаһ каршында үзеңнең мохтаҗлыгыңны аңлау ята. Шулай ук гыйбадәт кылганда кешенең йөрәге, күңеле никадәр түбәнчел, никадәр аның уй-фикерләре, зиһене гыйбадәткә якын булса, гыйбадәте дә шул кадәр дәрәҗәле һәм камил була. Ә дога ул шундый гыйбадәт, анда ихласлыкны саклау, уй-фикерләрне җыю, әлбәттә, җиңелрәк, чөнки дога кылган кеше ул үзе өчен сорый. Әйтик, намазда фикер чуалырга мөмкин, кеше төрле нәрсәләр уйлап торырга мөмкин. Ә кайчан кеше кулын күтәреп Аллаһка дога кыла, әлбәттә, ул аны чын күңелдән һәм аның уй-фикере әллә кая йөрми, аның белән бергә була. Менә шушы уй-фикерләрне ныграк туплаганга күрә, ул ихласрак кылганга кылынганга күрә, дога ул Аллаһ каршында иң дәрәҗәле гыйбадәтләрдән санала. Дога гыйбадәте үз эченә башка күп төрле гыйбадәтләрне ала. Мәсәлән, тәвәккәллек, кешенең Аллаһ Тәгаләгә тапшыруы, Аңа таянуы, истиганә, Аллаһ Тәгаләдән ярдәм соравы, истиаза, Аллаһ Тәгаләдән нәрсәдән дә булса саклавын ялвару. Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылган кеше Аның көченә, Аның ярдәменә таяна. Ул мине саклар, Ул мине ташламас дип өметләнә. Дога кылу менә шушы тәвәккәллек сыйфатын тагын да ныгыта. Чыннан да, Раббысына дога кылган кеше, ул белә, Аның тормышы, гаиләсе, балалары, оныклары, тапкан мал-мөлкәте, ризыгы, бөтенесе бер Аллаһ кулында. Гомумән, безгә сөекле пәйгамбәребезнең э, дога ул гыйбадәтләрнең иң дәрәҗәлесе дигән хәдисен дөрес аңлау кирәк. Бу бит дога ул гамәл гыйбадәт буларак башка бөтен гамәлләрдән дә изгерәк, һәрвакыт өстенрәк дигән сүз түгел. Бәлки, Аллаһ Тәгаләне зикер итү, Аңа мактау, олуглау сүзләрен әйтү табигате белән дога кылудан фазыйләтлерәктер. Коръән уку зикер әйтүдән, намаз уку Коръән укудан дәрәҗәлерәк. Әмма ләкин урынына, вакытына, халәтенә карап, кайбер кешеләрнең дә өстенлекләре үзгәреп торган кебек, гамәл-гыйбадәтләр дә һәрдаим бер дәрәҗәдә генә тормыйлар. Мәктәпкә барсак, әлбәттә, анда укытучы өстен, базарда сатучы, басуда игенче. Шуның кебек вакытына, халәтенә карап, хәтта кешесенә карап гыйбадәтләрнең дә өстенлекләре, дәрәҗәләре үзгәреп торырга мөмкин. Шиксез, бу мәсьәлә динебездә аерым бер фән, аерым бер гыйлем буларак өйрәнелә. Мөселман кешесе Ул гыйлемне үзләштереп, кайсы вакытта гыйбадәтнең кайсысын кылу, кайсысын кичектереп тору хәерлерәк икәнен аерырга өйрәнә. Аллаһка шөкер, динебездә һәр урынның, һәр заманның һәм мөмкинчелегенә карап, һәр кешенең үз гыйбадәте бар. Әгәр гамәл-гыйбадәтләрнең үзләрен үлчәүгә салсак, Әлбәттә, намаз торгызу ул Коръән укудан өстенрәк. Коръән уку зикр тәсбих кылудан, зикр тәсбихлар әйтү, дога кылудан хәерлерәк һәм авыррак булачак. Әмма ләкин иртәнге һәм икенде намазларыннан соң Намаз уку юк. Шуңа күрә ул вакытта, кояш чыкканчы һәм кояш баеганчы, Коръән укулар, зикер-тәсбих һәм догалар намаз укудан өстенрәк һәм хәерлерәк булып чыга. Нәкъ шулай кешенең халәте үзгәреп тә, гамәлнең дәрәҗәсе үзгәрә. Намаз укыганда, кыям торганда Коръән укылса, руку һәм сәҗдә вакытларында зикер-тәсбихлар әйтелә, сөекле пәйгамбәребез догалар кылыгыз, диде. Әмма рукугъда да, сәҗдәдә дә Коръән укылмый, шуңа күрә зикер-тәсбих бу урында Коръән укудан өстенрәк булып чыга. Кәгъбәтулла тирәли хаҗилар таваф кылганда да, динебездә дога кылулар, төрле зикер-тәсбихлар бар, әмма ләкин Коръән укырга мәсьәләсенә килгәндә, монда галимнәр бераз гына каршылыкка Керделәр. Шуңа күрә таваф кылганда да Коръән укуга карый, зикер-тәсбихлар әйтү, догалар кылу өстенрәк булып тора. Гыйбадәтләрнең дәрәҗәләре кешеләрнең халәтләренә карап үзгәрә. Мәсәлән, билгеле булганча, ирләр өчен намаз уку мәчеттә җәмәгать белән хәерлерәк булса, хатын-кызлар өчен ялгыз өйләрендә уку яхшырактыр. Нәкъ шулай кыз бала кияүгә чыкканчы иң элек әти сүзе белән яшәсә, кияүгә чыкканнан соң, әлбәттә, ир сүзе әтинекеннән өстенрәк булып чыга. Шулай ук кешеләрнең мөмкинчелекләре дә төрле һәм шушы мөмкинчелекләренә карап кешенең гамәл-гыйбадәтләренең дәрәҗәләре, әҗер-саваплары да үзгәрә. Аллаһ Тәгалә кешеләргә мал-мөлкәтләрне бер тигез бүлмәде. Кешеләр төрле, байлар бар, урта хәллеләр бар, факир мескеннәр. Менә шуның кебек гамәл гыйбадәттә дә, изгелектә дә көч-кодрәтләр, мөмкинчелекләр бер тигез бирелмәде. Шуңа күрә кешенең көче җиткән гыйбадәтен тиешенчә җиренә җиткереп, кылуы хәленнән килмәгән гыйбадәттә тырышуыннан хәерлерәктер. Аллаһы Тәгалә берәүләргә гыйлем ишекләрен ача. Алар күп итеп Коръән ятлыйлар, күп гыйлемнәр алып, аларны башкаларга тараталар. Икенче берәүләргә Аллаһ Тәгалә тән гыйбадәтләрен җиңел кыла. Бәлки алар төннәр буе намаз укыйлардыр, нәфел уразаларын тоталардыр.

Аллаһ сезгә бирелгән нәрсәләр белән сезне сынау өчен, берәүләрегезгә икенчеләрегез каршында өстенлек бирде. Бик күп нәфел намазлары укучы, нәфел уразалары тотып, төннәр буе сәҗдәләрдә торучы Габдулла әл-Гумари исемле бер кеше булган. Көннәрдән бер көнне ул имам Мәликкә, Ә Имам Мәлик ул бөтен дөньяга мәшһүр булган, Мәлики мәзхәбенә нигез салучы зур галимебез, аңа хат яза һәм Имам Мәликне дә үзе кебек төннәр буе нәфел намазлар укырга, көннәр буе нәфел уразаларын тоту гыйбадәтенә чакыра. Әлбәттә, Имам Мәлик ул гыйбадәтен күп кылды, әмма ләкин гыйлем алу сәбәпле, кешеләргә зур гыйлемнәр тарату, шәкертләр укыту сәбәпле, бәлки, Аның укыган нәфел ураза намазлары һәм ул тоткан нәфел уразалары Габдулла әл-Гумаринекеннән бераз әзрәк булгандыр. Шул вакыт имам Малик җавап буларак нәсыйхәт кылучы кардәшенә шундый хат яза. Аллаһы Тәгалә кешеләргә ризыкларны бүлгән кебек, гамәлләрне дә бүлде. Бәлки Аллаһ намаз ишеген кемгәдер ачып, рузаныкын ачмаска мөмкин. Икенче кешегә Аллаһ садака бирү ишекләре ачылып, рузаныкы ачылмагандыр. Өченчегә Аллаһ Тәгалә дин юлында хезмәт итү, күп тырышу ишекләрен ачырга мөмкин. Кешеләргә гыйлем тарату, аларны укыту иң хәерле эшләрдән санала һәм мин үземә ачылган насыйбым белән ризамын. Миңа насыйп булганы сиңа булганыннан ким түгелдер дип уйлыйм һәм һәркайсыбыз да хәерле эшләрдә дип өметләнәм. Әлбәттә, монда сүз фарыз намазлар, фарыз уразалар турында түгел, чөнки фарыз гамәлләрне бөтен кеше бер тигез дәрәҗәдә кыла һәм тиеш кылырга, бәлки өстәмә булган нәфил гыйбадәтләре турында бара. Субханалла, Раббыбыз, без бәндәләре аңа һәрвакыт дога кылып, яшәсеннәр өчен бу бөек гамәлне иң җиңел һәм ансат гыйбадәтләрдән кылды. Сөекле пәйгамбәребез, Кешеләрнең иң көчсезе дога кылырга да көч таба алмаганы һәм кешеләрнең иң сараны сәлам бирүдә саран булганы, диде. Чыннан да, дога кылудан кешенең хәле китми, сәлам бирүдән малы бетми. Әгәр доганы намаз гыйбадәте белән генә чагыштырсак та, аның никадәр җиңел гыйбадәт икәнен беләбез. Намаз уку өчен тәһарәтләнү кирәк. Әмма ләкин дога кылганда тәһарәтле булу шарт түгел, чөнки йокыдан уянгач та без дога кылабыз, ә ул вакытта, Әле безнең тәхарәтебез булмый. Намаз укыр өчен гаурәтләрне капларга кирәк. Хатын-кызлар озын күлмәген, яулыгын ябалар. Әмма ләкин йокларга ятканда без дога кылабыз, бер хатын-кыз да яулык белән йокларга ятмый. Шуңа күрә дога кылганда гаурәтне каплау шарт булып тормый. Әлбәттә, вакытында укылган намаз гына кабул була. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә доганы вакыт белән чикләми, шуңа күрә 24 сәгать эчендә без кайчан теләсәк рәхәтләнеп дога кыла алабыз. Шулай ук намазның күп догаларын без гарәпчә кылабыз, ә Доганы үз телеңдә кылсаң, ул әле якынрак та, ул әле ихласлырак та кылына. Шуңа күрә гарәп телен белү дога өчен шарт түгел. Шулай ук намаз укыганда кыйблага юнәлү шарт булып тора. Әмма ләкин ир кеше гаиләсен төяп, машинада руль артында барганда, каяле бер изге юллар сорап дога кылыйм әле дип уйласа, кыйбланы эзләргә тиеш түгел. Әбиләребез бәлешләрен, бисмилләләрен әйтеп, мичкә салганда да, кыйбла кая микән, дога кылыйм әле, хәерле ризыклар булсын, дип эзләнергә кирәк түгел. Кыйбла ул бер сөннәт гамәл булып торса да дога кылганда, хәерлерәк булса да, әмма шарт булып тормый. Менә шуңа күрә, сөбханалла, дога кылырга да, Аллаһы Тәгаләдән кулын күтәрепме, күтәрмичәме, үз телендә сорар өчен дә, Көч, вакыт таба алмаган кеше бу иң көчсез кеше булып тора. Йа Раббым, безгә шушы җиңел гыйбадәтне тагын да җиңеләйтсәң иде. Тормышыбызның һәр мизгелендә Сине искә алып, Сиңа догалар белән ялварып, Синең ярдәмеңдә яшәргә насыйп